Inħobb invarja ħafna fl-ikel li nsajjar u nħobb nesperimenta wkoll. Li nsib diffikultà hi kif nippreżenta l-ħaxix lill-familja tiegħi. X'inhu l-aħjar? Ngħallih jew inħallih frisk?
Mela hemm ħafna metodi kif tista' issajjar il-ħaxix. Ovvjament Aymin fil-passat konna ninstigaw li ħafna min-nies kienu jsajru billi jgħallu l-ħaxix ġo ħafna ilma u dak l-ilma jintrema. Tajjeb, issa qed ninstigaw li nafu tajjeb bl-esperimenti li ħafna min-nutrijenti ta' ġol-ħaxix jintilef ġo dak l-ilma. Ġifieri importanti li nistimjaw il-ħaxix tajjeb nistgħu nżiduh mal-ikel tajjeb u nagħmlu dak il-metodu ta' tisjir milli ngħalluh f'ħafna ilma u dak l-ilma jintrema.
Fil-ħajja mgħaġġla tal-lum ħafna minna jsibuha l-aktar faċli joħorġu ikliet lesti mill-friża u jsaħħnuhom fil-forn. Però dawn l-ikliet li nixtru lesti jkunu mimlija preservattivi, li ma jagħmlu xejn ġid lis-saħħa tagħna. B'hekk hu importanti li nagħmlu mezz li nsibu ħin biex insajru u nippreparaw l-ikel aħna stess. Jekk wieħed isajjar minn qabel iżda, kif inhu l-aħjar mod kif wieħed jerfa' l-ikel?
Eh, din hija importanti ħafna għax fil-fatt meta minħabba l-għaġla tajjeb minħabba il-nuqqas ta' ħin li għandna biex insajru, tajjeb il-metodu kif ta' wieħed isajjar u kif jippreserva l-ikel huwa importanti ħafna. L-iktar waħda komuni tajjeb li għandna nagħmlu fil-kċina huwa li nsajru l-ikel u kemm jista' jkun niffriżawh tajjeb ħalli mbagħad kull ma jkollna bżonn nagħmlu huwa li noħorġu l-ikel mill-freezer u ovvjament nutilizzawh aħna parti mid-dieta tagħna. Apparti minn hekk tajjeb ovvjament hemm ħafna preservar ieħor li jieħu ħin twil biex isir tajjeb ovvjament aħna mod regolari tajjeb u ta' kuljum il-iffriżar tajjeb huwa l-iktar wieħed metodu. Qed nitkellmu aħna fuq ikel bħal salsa tajjeb meta nagħmlu salsa, ikel ieħor tajjeb li flok nużaw ikel li huwa diġà lest tajjeb aħna nippreparawh minn qabel tajjeb bħal jiena f'burgers tajjeb u affarijiet oħra li naħsbu li huma unhealthy tajjeb imma ħafna drabi jekk nagħmluhom aħna u nkunu nistgħu nippreservawhom aħna dawn insibuhom lesti milli nixtru affarijiet oħra li jkollhom ħafna preserve u kimiki oħra li kemm jista' jkun nipprovaw nevitaw.
Insibu metodi differenti ta' tisjir li nistgħu nużaw minflok il-qali. Il-forn joffri alternattiva tajba għall-qali, b'mod partikolari fejn jidħol ix-xiwi tal-laħam. Biex nagħmlu ġid għas-saħħa tagħna, x'nistgħu nżidu mal-laħam meta nixwuh biex ikollu l-istess togħma tajba li jkollu l-laħam moqli? Eħe, l-iktar huwa metodu naħseb jiena li huwa effikaċi u li jagħti togħma kbira huwa li wieħed jimmarina l-laħam qabel fil-fatt ma jiġi mixwi. Tajjeb ovvjament ċertu herbs u spices tajjeb jiġifieri għal għat-togħma tagħna ppersonalizzata u li togħġobna hija xi ħaġa li importanti li nagħmlu għax ħafna drabi meta xi ħadd ibiddel dan il-metodu ta' tisjir li jiġri huwa li jgħid imma xwejt pereżempju chicken, xwejt biċċa laħam u hija bla togħma. Tajjeb meta wieħed jimmarina tajjeb qabel jista' jmarina fl-inbid, tajjeb jista' jmarina f'ħafna affarijiet oħra, il-kontenut tal-inbid tajjeb li hija l-alkoħol tajjeb ħafna drabi dan meta ħa jsir tajjeb ħafna drabi l-alkoħol ħa jevapora allura mhux se jagħmel parti mill-enerġija, tajjeb mill-kaloriji li jkun hemm li jkun hemm ġol-ikel. Imma ovvjament importanti tajjeb ħafna min-nies illi jagħmlu dan il-metodu għax aħna li rridu tajjeb li jkollna togħma tajba fl-ikel tajjeb milli just ngħidu għax il-qali kien huwa l-unika mezz tajjeb kif wieħed jieħu t-togħma ġol-ikel.
Alternattiva oħra ta' tisjir hi bl-użu tal-pressjoni tal-arja. Il-pressure cooker m'għandux bżonn ħafna ilma u allura l-vitamini u l-minerali tal-ikel ma jintilfux. Minbarra hekk, it-tisjir b'dan il-mod jirrikjedi anqas ħin. Tikka aktar fuq saħħtek. Illum se nwasslulkom xi pariri dwar kif inbegħdu l-uġigħ ta' ras kawża ta' stress b'rimedji sempliċi. Għandna norqdu tal-anqas tmien sigħat kuljum. Noqogħdu bilqiegħda kif suppost, b'darna dritt. Ma nerfgħux affarijiet tqal. Jekk xogħolna jirrikjedi ħin twil bilqiegħda, għandna nqumu nippassiġġaw kull ftit ħin. Nagħmlu eżerċizzju fiżiku regolari. Immorru spiss għall-vista ta' għajnejna. Nippruvaw nikkontrollaw l-istress.